Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa qegħdin hawnhekk Marsaxlokk ġo Triq il-Patrijiet Tereżjani u jiena Qegħdin fi Triq il-Patrijiet Tereżjani x'tistenna li wieħed jagħmel? Tmur tiltaqa' mal-Patrijiet Tereżjani. Le, kont se ninżel sax-xatt ta' Marsaxlokk.
U l-ewwel sejjer ix-xatt ta' Marsaxlokk. Jiena ħa noħodkom ftit 'il bogħod fil-Knisja tal-Madonna tas-Silġ.
U qegħdin hawnhekk Marsaxlokk li hu famuż u magħruf bħala l-villaġġ tas-sajjieda u ngħid jien jekk tiġi fil-villaġġ tas-sajjieda ma tmurx tkellem sajjied, eq, tlaqna. Bonġu. Bonġu.
X'jismek jien?
Jien?
Ġorġ. Ġorġ, kif jien, Ġorġ? Bil-qiegħda fuq il-Bernal.
Kif jien il-ħajja tas-sajjied? Mhux sajjied jien. Eh, mhux sajjied.
Mhux n-nimra ġa fejk. Eżatt. U kemm ilek sajjied int? Mhux umri kollu. Umru kollu.
Sena. U Għaddi żor.
u għandek iż-żar ukoll tilgħin? Le għatlek anti żor konna mmorru fuq il-beħer hemm x'bħallu ma tistux tew żor miegħek. Issa veru aħjar f'nofs ta' beħer ma l-familja timmissju eh. Mhux hekk?
Le hekk. hu. Tmien tim il-barra jewdu. U qabel qabel qas kellkom mobiles ma kellkom xejn, llum il-ġurnata. Mussan du, satellite, u du.

Hija l-knisja tal-Madonna tas-Silġ. Ftit 'il bogħod, iktar 'il fuq fl-għolja, hemm ukoll il-Fortizza tas-Silġ li ġiet mibnija fl-1883. Hawnhekk ukoll hawn il-Monasteru tal-Karmelitani Skalzi, jew inkella tal-Patrijiet Tereżjani bħalma jisimha t-triq. U ħa naqtgħalkom il-kurżità għal dawk li qed jistaqsu, li x'aktarx huma ftit, imma li jixtiequ jkunu jafu għaliex jgħidulha tas-Silġ, imma hemm ġrajja interessanti. Dak kien hemm Papa Illi ħolom f'nofs Awwissu b'għolja mimlija silġ. U l-ġrajja riedet, kienet ġa maħsuba minn qabel, li fejn kellu jitfaċċa dan is-silġ kellha tinbena kappella. Insomma, xi ħaġa hekk. Li nista' ngħidilkom imma li t-tradizzjoni ġriet, ġriet waslet anke Malta li ma jagħmilx snow imma xorta għandna kappella ddedikata lill-Madonna tas-Silġ. Ftit 'il bogħod mill-Knisja tas-Silġ hawn sit storiku, is-Sit tas-Silġ. Illi dan il-post imur lura għal ħafna, ħafna snin. U biex xieraq la triq jisimha triq il-patrijiet Tereżjani, illi nkellmu patri Tereżjan, illi ilu jafni minn du kont baby u vera fadel. Ek jgħidu.
Għanna l patri Eusebio, imma jentom patrijiet Tereżjani jew patrijiet Karmelitani skalzi.
It-tnejn, patrijiet Tereżjani għadġejjim minn Santa Teresa. U patrijiet Karmelitani skalzi għax aħna Karmelitani u suppost qegħdin ħafin. U min tilbistu ż-żarbun? Għal jiena lbistu għax inħoss il-bart.
Patri, kemm ilek f'dan il-kunvent inti? Oh, kemm ilek f'dan il-kunvent. Snin kbar, il-fuq minn 30 sena. Użgura, xkont għadni tarbija jiena, uġek. U għawnek, kemm qegħdin nies u x'in il-funzjoni tagħkom? Naqedin tlieta, dan hija dar ta' rtiri, nsemmuha ġifieri għall-rtiri kemm jista' jkun biss, tefhimni. Naċċettaw rtiri ta' ġurnata, ta' weekend, tefhimni. U anke ta' gruppi, għax għandna kmamma fejn jistgħu jorqdu. Dal-kuratur li hawn hawnhekk, dik il-mara li hemm hemmhekk qiegħda tnaddaf bħalissa. Ma tix tidher, imma ma tix tidher. Biex jidħlu, biex jidħlu eh, għall-irtir. Ġifri, unek huwa post fejn tiġi ssib li lek innifsek, u xek. Ssib li l-alla.
Iktar mill-li lek innifsek. Għax meta ssib li l-alla, mbagħad ssib li lek innifsek. U bdik, nirringrazzjak fader tal-li l-għajtna hawnhekk. U tal-li skomodajnik ftit. Ħaġa zejra, nirringrazzja lilkom li ġejtu għanzi fid-dar tagħna. U biex nalqu ħdejn għandna l-Father Jose, kif inti? Mhux ħażin, mhux ħażin. Qed narak eh, mdawwar biż-żebbuġ int. Ejvi, x'aħna hawnhekk eh, għandna għandna żebbuġ, għandna siġġa ta' żebbuġ u għandna ġifieri anki biex nasru żebbuġ għalina Produzzjoni tagħna. Sewwa għalikom biss jew toffru wkoll għal ħaddieħor?
Ċili wkoll li min ikun hawn xi ħbieb jiġifieri li nistgħu.
Ħbieb. Ġifieri mhux pereżempju jew ta' kunu l-hawn u saqsu għall-father għax. Insomma hija ġieli ġra hekk ukoll hija. Isma' jien minn hawn nirringrazzjakom, proset għall-post li għandkom vera sabiħ tajjeb u għax-xogħol kollu siewi li tagħmlu mal-komunità. Dan mhux ix-xogħol proprju tagħna, ix-xogħol tagħna huwa. Le, żebbux le. Le, hobby dan. Id-daqqa hawnhekk għad-dar tal-irtiri.
Grazzi ħafna u aħna niltaqgħu id-darba li jmiss.